ICBN zohtu le ngaitu nan zaten nan kut kan tlaih hna. March na kua zanlei thongchim na kan nei lai. Kan chim dingmi tlangtar hna cu. China ram cu American ca ṭhiphoihtu ram a si tiah American hlawtṭaw palai hna nih an chim. South Korea ah visa check na an tuah cang lai. Asishu ralkap rallam selnak cu CDF kampalet nih an kahdoh hna i minung panga an thi i minung hleikhat an i hliam. Pawngte ah Asishu ralhrang pawl ca eidin tiro a chantu mawtaw pakhat cu mei nan khangh timi tlangtar le a dang thong tlangtar cheukhat pawl hna ka rak chim lai. Thong chimnak lei kan lut hna lai. South Korea visa cheknak an tuah cang lai timi tlangtar ka rak chim lai. South Korea ram ah ramdang in a vun lutmi ramdangmi visa a ngei lomi hna cu Chekhlatnak kan tuah cang lai tiah South Korea cozah nih a thanh theih si. Covid zawtnak hrik a zor ngai cang i ramdang in Korea ram ah a vun lutmi ramdang mi hna nih visa an ngeih le ngeih lo kan check lai i a ngei lomi cu an ram cio ah kan kuat hna lai an kuat hna lai kong South Korea cozah nih a chim. South Korea President Jun Suk-yeol nih phungning loin a lutmi ramdang kong ahhin chekhlatnak rengh ding in an i timhtuah kong Lawal Hlui Yun Suk Yeol nih cun South Korea ram ah eihmualnak cu phungning tein tawlrel dingah a min a thangmi pakhat zong a si. Atu ahcun South Korea ahhin ramdangmi phunglut lo in a ummi an tampi, tingli hrawng an um hna. Cu chungah cun Myanmar rammi a tam bik hna. Korea ram ah visa ngei loin an um a ruang tampi tiah Kune Ung nih cun a chim theih a si ve. Myanmar rammi hna cu Korea ram an phan cio hna asinain rianṭuannak dingah a tlamtling lomi an tampi phun hna. A cheu cu an rian in an chuak, sehzung pawl ahcun phungning in chuah a um lo. A cheu cu cuka ahcun an ṭuan hna nain a cheu cu cat loin a chuakmi tampi zong an um ve tiah theih a si. Ramkhel lei cawlcanghnak aa telmi Myanmar rammi hna cu thlakhat voikhat sawh Korea ram ah an i dornak an sawk hna nain a cheu cu Korea rammi si dingin a sawkmi zong an um ve hna tiah theih a si. A si ralkap rallam sialnak cu CDF kampalet nih an doh hna i minung panga an thi i minung hleikhat an i hliam timi tlangtar ka rak chim lai. Chin ramkulh Lailenpi in Matupi lei ah ralram a sialmi sac ralkap hna cu CDF Kampalet nih March ni riat ah an doh hna tiah theih a si. Kahdohnak hi suimilam pakhat fai a rau i sac ralkap le minung panga an thi i minung hleikhat cu a fakmi hliamhma an pu tiah CDF Kampalet nih China ram cu American caah ṭhiphoitu ram a si tiah American hluatdaw palai hna nih an chim timi tlangtar ka rak chim lai. Republican a tambik an umnak thlanglei parliament hna nih China he pehtlai in a thil a cangmi ahhin China ram cu American ram caah hnahnawhnak le ṭihphoihnak a tuahtu ram a si tiah American parliament hna nih ralrinnak an chim theih a si. Communist ukphung in a ram a hruaitu China ram nih ṭihphoihnak le zuamcawhnak a tuahmi hna hi a si khawh chung in Tawrel dingin le ramkip phufonh hna he zong ṭuanṭi dingin an chimnawlnak an tuah thiai a si. America nih China a thil tuahmi hi ralthawh duh miphun in a cawlcang tiah a langhter. Atu bantukin America parliament hna nih China kong he pehtlai in biaruahnak an ngeihmi cu tlangtar ah CPP tiin an langhter hmuh a si fawn. China nih zuamcawhnak a tuahmi hi twenty one century chungah rammi zalongnak hi a hmaithlakmi a si tiah CPP cahmai in Lutlai Machel nih a chim. Phu chung palai thlanglei parliament hna hi India le American a simi Raja Zong China thil tuahmi kongah in biapi ngai chimnak a ngeih ve. CPP China nih hin Taiwan tal in a pawngkam rammi hna cu raltuk doh chuah dingin an timhtuah i American chawlehnak hna cu hnursuan dingin a timhtuah ko zong theih a si. Raja nih China zuamcawhnak hi hmainawr in rampi hawikom, ramdang hna he i fonh in rian kan ṭuan ṭi lai tiah a chim theih a si. Mungyaw Immigration Yung ah umhmun khuarmi sacuar kap hna cu an doh hna i minung hleinga hrawng an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Sakae Namthiam Mungyaw khua um Nyangpin South Immigrant Zung ah umhmun khuarmi sacuar kap sawmthum hrawng hna cu General Attack Force le hawikom phu hna nih machinery a zinglei suimilam pakua hrawng ah hriamnam ngan le hriamnam hme hna an an kah hna i SHO ralhrang le minung hlei nga an thi. Cu pinah immigration yung le building pawl zong an hrawhpiak hna tiah theih a si. General Attack Force chimnak nawl a ngeitu nih kahdohnak a um lio ah ralkap a bawmtu an hung ra i hnu ah kan pil ṭhan. SAC lei i khoika sakhan in an si theih a si lo tiah ARD Times ahcun a chim. Cun kahdohnak i thazaang a dar deuhmi sac ralkap hna nih a pawngkam i a ummi khuami khuami pahnih meithal in an kah thah hna tiah CAF in theihchap a si. Mah kahdohnak cu Chindrin Extra Force Battalion pahnih, Battalion pathum, Battalion pali Special Commando phu, Munyua The Voice, Munyua Pengkomh Battalion pali ṭekhuai pathum, Munyua Night Camp PDF,

Yakhahngino hna i bawm in an tuahmi kahdohnak a si tiah theih a si. Palewah le Yisucu ah kahdohnak a chuah i SSR hrang le minung panga an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Chin ramkulh Palewah peng Kingkaingkung khua le Sukiha khua kala ah SSR hrang police CDF Palewah kala ah kahdohnak a chuah i SSR hrang le minung panga an thi tiah CDF Palewah nih cathanh an chuah. march-nariat ah lailenpi khua in matupi peng teboiskana ralkap thazaang chap ding a rak phakmi sacuar hrang pawl hna cu cdf-palawan nih lampi in an kah hna hi a si kahdohnak hi zanlei suimilam pakhat in suimilam pahnih tiang a chuah i a sacuar hrang lei i minung panga an thi i minung hleikhat fak taktak in hliam an pu tiah theih a si cdf-palawa leitu cu a hliammi um loin ṭha tein hnu an kir kho tiah theih a si Mah bantuk ṭhiamṭhiam i Jesuh cu peng chungah a rak phanmi a si sualhrang pawl hna cu daruan hriamnam hriamnam ngan le hriamnam hme hna in an kah hna i tam taktak hliam an pu tiah Jesuh cu peng mipi vengtu ralkap pawl sinin theih a si. March ni sarih zinglei sangah Myang peng Kani khua in a si sualhrang pawl le Pyusawṭhi ralkap thazaang sawmli hrawng hna cu lampi thluan chuak in Lampi thluanchuah i an hmuhmi hna mipi pawl hna cu tlaih in Jesuh cu lei ah rallam an rak sial. Mah a si cu ralhrang pawl hna cu mipi ventu ralkap pawl nih durang in bom an thlak hna hna i minung tam taktak hliam an pu tiah theih a si. Mah bantuk in rallam an sialnak lamthluan chuah ah hin Mipi vengtu ralkap pawl nih an kah hna i mah an kahnak hmun cu an fimtawlnak an tuah lioah MA kuan bom nga, faipuangfai sik kuan zahnih le panga le bom lungkhat zong an lakpiak hna i an tlaihmi mipi pakhat zong an chenh khawh tiah theih a si. Hi bantukin kahdohnak hi Yisuzu Pakhaphah le Tamani Tinghna Duram phu pawl hna i bawm in an tuahmi a si i mah a si sui ralhrang pawl le pyesaw ṭhi pawl hna cu Meni khua an phan i mipi inn pawl hna cu mei nan khangh ta tiah theih a si. Pawngṭe ah a si cuar hrang pawl ca eidin tirawl a chantu motor phua cu mei nan khangh timi tlangtar ka rak chim lai. Pekhu ramṭhen Pawngṭe peng ah a si cuar hrang pawl ca eidin tirawl a chantu a si cu motor phua cu mei nan khangh piak hna tiah Pawngṭe peng thong thum le zaruk le pakhat battalion in rian ngeitu pakhat nih cun a chim. March ni sarih zanlei suimilam hleihnih hrawngah Pawngte peng Canikan in SAC caah rian a ṭuantu Mong Win i mawṭaw cu mei nan khanghpiak. Mong Win hi thingfial dingin le PDF thong hlat dingin a ra tiah thawng kan theih i a caan a luan hlan te ah kham in kan tlaih manh. Motor cungah a rami Mawngwin a fapa, motor mawngtupa le motor a zultu cu chekhlainak an tuah hna i hnuah ralrin an pek hna i an thlah ṭhan hna. Ralrin an pek i an thlah ṭhan hna i a motor tu cu mei nan khangh ta tiah theih a si. Mipi ralkap pawl nih mei nan khanghmi motor hi Mawngwin nih mipi pakhat sinah ningcang loin a lakmi motor a si i mah motor ahhin a sicuai hrang pawl rallam sial dingah a kalmi pawl hna cu thlah ti bantuk sac caah ralkap thilthuam pawl le eidin tirawl pawl hna cu phorh tibantuk a tuahtu a si tiah theih a si. sac caah rian a ṭuantu Mong Ngit hi sac ralhrang pawl nih laisen an peh i thirfir tibantuk le lawng kasa hna cu a tuahtu a si. Mah pinah khua chung i ummi mipi pawl hna cu PDF nan si tiah puh in tlaihter tibantuk le a phunphun in harnak a petu a si tiah Pawngṭe peng thong thum le zaruk le pakhat battalion in rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Ṭaningtari khua a si si caah rian a ṭuantu Aung Yo Chit cu an ka thai i a meithal zungkhat zong a lak piak timi tlangtar ka rak chim lai. Ṭaningtari ramṭhen, Ṭaningtari peng, Ṭaningtari khua a si si caah rian a ṭuantu Aung Yo Chit cu an ka thai i a meithal zungkhat a kut tlaih form pakhat zong an lakpiak tiah ṭaningtari PDF sinin theih a si. March ni sarih ah Asasua hrang pawl ca thonghlet dingin ṭhawng sullampi cungah a rak phami Aung Yo Chit cu ṭaningtari PDF pawl nih an kah caah a thi. Amah sinah hin kusal meithal pakhat, amah aa tlaihmi form pakhat an lak i amah a phone chungah hin thawng peknak caah an hmanmi tette zong a hmuh a si tiah theih a si. Min US khan in palek pakhat Kankaw pengkamh battalion hleili sinah hriamnam he a dor timi langhter ka rak chim lai. Asi sini nuhrin covo a bormi chungah dantatnak pehzulh in kan tuah lai tiah Brexit nih a chim. Myanmar ram an hrawhmi chung i SAC nih a thil tuahmi le mithah lainawnnak a tuahmi Khuami rammi hna sualnak a ngei lomi cu van lei in a kahnak hna kongah hi Reddit nih cun sac ralhrang pawl cu a mawhchiatnak hna kong theih a si. Nuhrin covo lei council a vui sawmnga le vui hnihnak meeting an tuah ah Reddit nih sac ralhrang pawl cu dantatnak pek an harhnak kong a chim theih a si. sac ralkap pawl nih fimcawnnak sianginn sii-inn, biakinn le khuami hna inn pawl hna cu hmuitinh in a kahmi hna hi an ngol hrimhrim a hau tiah a chim. Uknak lak a si hnu in ram i minung thongthum leng hna cu an thah cang hna. Minung thonglei kua leng hna cu thong an thlak hna. Democracy uknak duhnak a langhtertu nu pawl hna cu a hlei khun in online in an kawl khun hna. Mah cucaah SAC tuahtomi cungah hin pehzulh in SAC ralhrang pawl cu dantatnak pek an hau tiah Brexit nih cun a chim. Thilheinga chungah hin kahdohnak vi thong hnih le vi zali leng a chuak. SEC ralhrang lei in minung thong li le zali leng an thi i PDF chungtel minung zuthum le sawmruk leng nih ramlei miphun caah an nunnak an pek. NUG kuttang number pakhat kahdohnak hmunhma a simi Sagaing ramṭhen, Magway ramṭhen, Mandalay ramṭhen le Sian ramkulh chaklei hna ah hramhram in uknak lak a si hnu October thla in thong hnih kul in hi December thla dongh tiang Thlahlei nga chungah hin SAC ralhrang pawl le PDF pawl karlak ah hin kahdohnak Wi thong kul le thong hnih le zali le sawmruk a chuak tiah NUG Ministry of Defense nih cun a thanh. Thlahlei nga chung kahdohnak chungah hin SAC ralhrang lei in minung thongli le zali le sawmruk le pasarih an thi i thong li le zaruk le hleiriat hliam an tuar tiah theih a si. PDF hriamtlai lei in minung zathum le sawmruk le pakhat an nunnak a liam cang i zali le sawmchih le paruk hliam an tuar tiah an thanh. An langhtermi chung kahdohnak pur hi NUG MOG kuttang number pakhat kahdohnak hmunhma ah PDF mipi vengtu ralkap EROS phufonh hna nih sac ralkap pawl hna cu an dohmi a si tiah NUG MOG nih cun a langhter chih.

Magway ramṭhen chungin an si kho men tiah Tuku peng PDF chungtel pakhat nih cun theihternak a tuah. An tlaihmi hriam pawl hna hi MK12 zun thum, SGC 9 zun kua, 0.303 rifle zun hleikhat, 5.56 rifle zun li, 5.56 kuan, kuan thongkhat le kuan sawm li le kuan kua, 5.62 kuan, kuan za le kuan sawm sih le kuan ruk, Ṭhual vawt kuan, kuan zarhhnih le kuan sawmthum le kuan li, naam mahmah kuan bawm pakua, sakawt pahnih le a dang thilri pawl hna an tlaih hi a si. Atu an tlaihmi hriam pawl hi PDF sinah kuat ding thilri pawl an si tiah SAC thawngzamh hna nih cun an langhter. Jesuh cu kha chungah sac ralkap pawl bom rap nih a puah hnawh hna caah minung paruk an thi. Makwaram ṭhen Jesuh cu kha chungah sac ralkap pawl cu bom rap nih a puah hnawh hna caah sac ralkap paruk an thi tiah Yangkung Khatit media sinah PDF pawl hna nih cun thawngthanhnak an tuah. Mas ni sarih zanlei suimilam pali hrawngah sac ralkap sawmruk hrawng cu khatte tampi an luh hnu an kir lei Ceyo phungki sianginn an luh ah Hi sicu PDF pawl hna nih bomrap an puah thawh hna hi a si tiah theih a si. Bomrap puah ruangah hin a hmai deuh i a kalmi minung pali cu an i hlonh dih. A hnulei i minung pahnih zong an tlau tiah hi sicu PDF rian ngeitu pakhat nih cun Khatet Media ah a chim. Kahdohnak chungah hin PDF pawl leiin aa hliammi um loin ṭha tein hnu ah an kir kho tiah theih a si. Tathung ah sac ralhrang pawl nih kahmi hriamngan kuan nih khen ruangah Ngakchia pahnih an nunnak a liam. Mu ramkulh Tathung pengah SAC ralhrang pawl nih kahmi hriamngan kuan nih khen ruangah ngakchia minung pahnih an nunnak a liam i pa pakhat hliam a pu tiah tualchungmi sin in theih a si. Mas nariat zinglei suimilam pasarih hrawngah Tathung peng Chiapan Khatlai ah Pakul le pali battalion in kahmi hriamngan kuan cu Cungming khua ah a tlak caah kumhra ngakchia pa pakhat, kum hleihnih ngakchia nu pakhat a hmun ah an thi colh i kum sawmli tluk a simi pa pakhat zong fak ngaiin hliam a pu ve tiah theih a si. Zinglei suimilam pasir hrawngah Tatung Chiapan Khalaya pakul le pali battalion in an kahmi hriamngan kuan cu Cungming khua ah a tla i kumhra ngakchia le kum hleihnih ngakchia Minung pahnih an nunnak a liam. Kum sawmli tluk a simi pa pakhat zong hliam upu. Kahdohnak zong zeihmanh um loin sac ralhrang pawl nih hin khua chunglei ah hriamngan pawl hna cu kahthlorh in an kah hi a si tiah tualchungmi pakhat nih cun a chim. SAC kuttang nan CDM cozah rianṭuantu pawl hna cu August na riat ni hi a hnu bik ah chiah in CDM tuah dih ding le CDM a tuah lomi pawl hna cu a harh ning in dantatnak pek nan si lai tiah TNLA nih cun cathanh an chuah. Ṭa'an ramkulh chungah a ummi sac kuttang nan CDM pawl hna cu August nariat ni ah a hnubik ah chiah in CDM tuah dih dingin le CDM a tuah lomi pawl hna cu a harh ningin dantatnak pek nan si lai tiah TNLA nih cun phungning tiin cathanh a chuah. sac kuttang i nan CDM cozah rianṭuantu pawl hna nih CDM nan tuah dih a herh. CDM tuah ding ahhin February ni hnih ni in August nariat ni tiang thlaruk chung caan pek na si. Mah caan chungah hin CDM a tuah lomi pawl hna cu TNLA nih hin a harhnak in dantatnak pek nan si lai tiah TNLA nih cun a cathanh chungah a langhter. Atu lioah hin Shan ramkulh Lasu, Nansan peng ah sac ralhrang pawl i TNLA ka lakah kahdohnak pehtlai in a chuak tiah theih a si. Hramhram in uknak lak a si hnu in sac ralhrang pawl nih thah ruangah nu zanga deng an nunnak a liam. hramhram in uknak lak a si hnu in sac ralhrang pawl nih hin ram chung i an tuahmi sualnak ruangah nu zali le sawmlet le pathum tiang an nunnak a liam cang tiah nu hna nih nu hna nih simi masnariat ni ah NUG nih cun a langhter. Mah lawng si loin hramhram in uknak a dotu nu thong thum le za le pakul le panga hna cu sac ralhrang pawl nih an tlaih hna i hi hna chungah hin dan thih tiang in dantatnak an pekmi hna hi minung hleikhat an si i thi hlan lo thong thlak ding tiah biakhiah piak a simi hna hi nu hlei nga an si tiah an langhter hramhram in uknak lak a si hnu ah hin sac ralhrang pawl nih nu za le pakule pahnih hna cu tlehrem ti bantuk an tuahmi hna ruangah hin nuhrin covo an buar a si caah nu pawl nih an an a tlakmi covo an hmuh khawhnak dingah NUG nih cun a harh nangin ṭuanvo kan lak lai tiah an langhter chih. Makwe ramṭhen Gangaw peng Minkhua palek sakhan in palek pakhat hriamnam hi February ni hlei nga mipi sinah a fonh tiah Gangaw pengkomh battalion hlei ri battalion lutlai changtu Myu Tu Yah nih a chim. Mah palek cu pengkomh battalion sinah aa fonhmi palek pakhat, palek a pali na a si tiah theih a si. Mipi sinah aa fonhmi pali chungah hin pahnih cu an hriamnam he an lut i laksawng pek ding in battalion nih timhtuahnak an si tiah a chimchap. Kankaw pengkomh battalion hleili cu nitlaklei ṭemmaha pasarih kuttang battalion zasarih le pali in NUG cozah Ministry of Defence zung nih thonghnih kul le thum November thla thlen in ṭuanvo an pek tiah theih a si. Kan thawng chimnak cu mah vial in ka ngol rih lai. LCBN channel i tha an pe zungzal tu nan dihlak chungah lunglawmhnak tampi kan ngei.